Adam populýasiýasynyň bir milliarda ýetmegi üçin ilkinji ynsanlaryň dörän gününden başlap, bir müň sekiz ýüz dördünji ýyla çenli geçen wagt gerek boldy. Ýagny takmynan üç ýüz müň ýyl töweregi. Ýöne sekiz milliard adama ýetmegimiz üçin näçe wagt gerek bolanydyr diýip pikir edýäňiz? Hawa, bary-ýogy iki ýüz on sekiz ýyl. Eýýäm iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on bäşinji noýabrynda planetamyzda sekiz milliard adamyň öýi boldy. Men size ondan hem gyzykly bir maglumat bereýin. Bir müň dört ýüz, bir müň ýedi ýüzünji ýyllar aralygynda adam ömri ortaça otuz bir, kyrk ýedi ýaş aralygyndady. Ýöne bir müň sekiz ýüzünji ýyllara geçenimizden soň bu görkeziji uklanda artyp başlady. Onda iki ýüz on sekiz ýylyň dowamynda biziň durmuşymyzda nämeler üýtgedi? Elbetde muňa täsir eden faktorlar kän. Ýöne men size şu gün top bir barada aýdyp berjek. Howa bu gün ähli antibiotikleriň atasy bolan penisilin barada gürrüň ederis. Siz çaýyňyzy kofeýaňyzy alyň, men bolsa size wakalary iň başyndan gürrüň bereýin. Birinji bilen penisilin näme? Pensilium notatum heň gribowynyň metabolizmi önümlerinden alynýan birnäçe bakteriýa görnüşlerine garşy täsirli we olaryň ýol açyp biljek kesellerine garşy ulanylýan antibiotik görnüşidir. Pensiliniň hekaýasy aslynda gaty öňki döwürlerde başlamady. Köp däl, mundan togsan alty ýyl ozal, ýagny bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylyň sentýabrynda şotlandiýaly bakteriolog Aleksandr Fleming tarapyndan tapyldy. Waka nähili bolup geçdi? Bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda doglan Aleksandr Fleming bir müň dokuz ýüz on ýedi, bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýyllarda Birinji jahan urşuna gatnaşýar. Bu uruş tamamlanandan soňra Angliýadaky Oksford uniwersitetine bagly San Meris hassahanasynda bakteriolog wezipesinde işläp başlaýar. Şol adaty iş günleriniň birinde bolan üýtgeşme taryhyň gidişini düýbünden üýtgetjekdi. Aslynda bakteriýalar laboratoriýada barlananda, ol aýnadan ýasalan gaplara az mukdarda gan guýulýar we şeýlelikde başda parazitleriň köpelmegine şert döredilýär. Işe girişen Fleming arassalanmadyk barlag gaplarynyň heňlänini we onda griboklaryň kiçiräjik koloniýa döredip başlanyny görýär. Ýöne ony geň galdyran zat bu däldi. Gaplaryň käbirinde griboklaryň, bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alyp, hatda olary öldürip, ýerine arassa halkalar döräpdi. Fleming bolsa griboklardaky bir maddanyň bakteriýalary öldürýänine düşünýär we modern dünýäniň iň birinji antibiotigini tötänleýin açýar. Ol gysga wagtda gribok Pensilium notatumyň Staphylococcus aureus we Streptokokk görnüşli bakteriýalary ýok edip biljekdigini we infeksiýa kesellerinde ulanylyp biljekdiginiň açyşyny edendigini gysga wagtda ýaýradýar. Ýöne Aleksandr Fleming açyşy etse-de, arassa penisilini nädip alyp boljakdygyny doly anyklap bilmedi. Ýyl bir müň dokuz ýüz otuz sekiz. Oksfordda awstraliýaly patologiýa professory Howard Flori we nemes asylly biohimik Ernest Boris Çeýn edilen açyşyň üstünde işläp başlaýarlar. Ýöne bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda, Ikinji jahan urşunyň başlamagy edilen açyşyň çalt ýagdaýda netijelendirilmeliligini talap edýär. Angliýa hökümeti gysga ýagdaýda Fleminge öz toparyny düzmegi we işleri hasam çaltlaşdyrmagy üçin buýruk berip, ony Londondaky medisina işleriniň başyna geçirýärler. Flemingiň penisilini entäk adamlar üçin ulanyp boljak ýagdaýda däldi. Emma şol wagtlar pensiliniň üstünde işläp ýören Howard Flory we Ernest Boris Çeýn arassa pensiliniň özüni almagy başarandyklaryny habar berýärler. Ony ilki kobaý krisalarynda barladylar we keselli krisalaryň hemmesinde pensilin ulanyldy we olaryň hemmesi ýaşady. Islenilen netije alnypdy. Onuň yzyndan bolsa bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda çagasyny düşürip agyr infeksiýa geçirýän bir aýalda, Bu ýüzüne çiban çykyp bir gözüni ýitirme riski bolan polisiýa işgärine ulandylar. Olaryň ikisem bejergä gowy jogap berdi. Emma aýal diri galsa-da, polisiýa işgäri ýogaldy. Munuň sebäbi ýönekeýdi, ulanylan pensilin gribowy azlyk edipdi. Sebäbi ilkinji tapylan Pensilium notatum bilen infeksiýany ýeňmek üçin gaty köp mukdarda pensilin ulanylmalydy. Köp wagt geçmäkä pensilin gribowynyň täze görnüşini işläp tapýarlar. Ol Pensilium krizogenumdyr. Şol wagtyň özünde Oksfordda penisilin fabrikasy gurulýar. Emma bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda Ikinji jahan urşy başlaýar. Urşuň içindäki Angliýanyň başga fabrikalary açmany finans taýdan güýji ýokdy. Şonuň üçin penisilin Amerikada öndürilip başlanýar. Bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylda bäş aýyň içinde dört ýüz million penisilin öndürilýär. Bu san bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda alty ýüz elli milliona ýetirilýär. Fleming penisiliniň antibakterial tarapyny gören ilkinji bakteriologdy. Emma penisilini ulanmaga taýýar görnüşde derman ýagdaýyna getiren Flori we Çeýnni. Olaryň eden işleri wagt bilen ýatdan çykaryldy, penisiliniň açyşynda diňe Flemingiň ady galdy. Aleksandr Fleming, Howard Florey we Ernest Boris Çeýn penisilin bilen bagly geçiren barlaglary we başarnyklary üçin bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda Nobel fiziologiýa we medisina baýragy bilen sylaglandy. Antibiotikler frengi, meningit, çuma, sifilis, tuberkulýoz, tif, pnewmoniýa we ýene-de birnäçe keseller bilen göreşmekde bize kömek etdi. Antibiotikleriň erbet täsirleri ýok däl. Ýöne ýalňyş ulanmak we keseliň doly aýrylmadyk ýagdaýynda antibiotigiň kesilmegi parazitleriň köpüsini öldürse-de, içinde garşylyk görkezip bilýän käbir parazitleriň galmagyna getirýär. Şeýlelikde, galan bakteriýalar mutasiýa geçirýärler we ulanylan antibiotige garşy göreşme ukybyny döredýärler. Ýagny häzirki gün işimize ýaraýan antibiotikler wagtyň geçmegi bilen peýdasyz ýagdaýa geler. Mundan başga-da, olar zyýanly bakteriýalar bilen bilelikde peýdaly bakteriýalary hem öldürýär. Metabolizmanyň käbir funksiýalaryny wagtlaýyn üýtgedip bilýär. Ýöne nähili zyýanly täsiri bolup bilse-de, onuň adam ömrüne edýän peýdaly täsirleri göz öňünde tutsamyzda, ondan ýüz döndermek mümkin däldir. Adamzadyň taryhynda uly pandemiýalar bolup geçdi we bu pandemiýadyr beýleki infeksiýa keselleriniň getiren zyýany taryhda birnäçe wakalaryň ugruny üýtgetdi. Pandemiýada ölen adamlaryň sany dünýä urşlarynda ölen adamlaryň sanyndan köpdür. Ilkibaşda penisilin we beýleki antibiotikler millionlarça adamy ölümden halas etdi. Penisiliniň tapylmagy diňe bir üstünlikli medisina hekaýasy däl-de, ynsan oglunyň täze eýýamyny başlangyjy hökmünde görüp bileris.